Saħħa s-sinjurija tiegħek. Saħħa lilek, Sinjura, merħabik u lil min miegħek, Fatma, ħudi l-almand u l-onnella. Dalwaqt, sinjura. Ejja, sinjura sitti, agħti f'idejja almand. Jiena nitwih. Ġib hawn il-onnella biex nerfagħha mal-mand. Issa naf fejn jiena. Għeriqt wisq sama wsalt, għaliex barra hemm malomma wisq. Emminni ma flaħtx nasal. Nemmnek, għax aħna hawn maħqurin bix-xemx u l-omma ma tonqosniex. Strieħ, hemm is-siġġijiet, oqgħod, ħalli nistallek ftit. Naf ingħidlek li jien għandi bżonn. Ħu l-ieħor għal ta' koli għalik. Kif trid, ħdejk noqgħod b'riħet hekk. Ma nistax nagħmel kif irrid, f'kull waħda rrid inkun jiena. Għandi għajxa jekk ma nniggiziex, ma titħarrikx. Xejn ma nistagħġeb għax tiegħi agħar minnha. Ħu l-inġazzata u ixrobha. Ma nħobbx tal-luminata, nieħu minn tal-lewż. X'inhu li jingħad barra minn ġdid? Dana żmien in-nies ma jitkellmux li fuq il-miġġa tat-torok. Tgħid dal-vjeġġ qodina darba jiġu. Ma nistax nemmen qatt li jiġu. Stambur wisq bgħid minn Malta. Is-salib beżżiegħi. Qatt ma għamlu l-prova meta ħaduha magħna. Jafu t-torok kemm demm ċarċru f'dina l-art. Jistgħu jagħmlulna d-deni, akbar ikun tagħhom. Aħna n-nisa li ma nistgħux inġibu l-armi jkollna nbatu. Alla jaf fejn ikollna ningħalqu. Il-għalq għalina huma t-Torok. Ir-rġiel b'Alla jisimgħu u jaraw. Aħna ma'kes nisa nisimgħu u ma narawx. Hekk hu, it-tbatija kollha hi għan-nisa, u kif inhu aħjar il-magħżel mill-azzarin, ikun kif Alla jrid. Xejn ma tibża', is-slaten kollha magħna, il-Gran Tork jaħseb u jara x'inhu sejjer jagħmel. Kulħadd ħa l-azzarrin, Is-swar imdawrin bil-kanuni. Ix-xtut iżjed u iżjed. Għawdex qallet bil-belt ġdida. Sakemuna mimlija bil-bronż u ħadid. Jien ma nemminx li t-Tork jiġi, ma għandi fidi f'Alla u f'San Pawl li jekk jiġi jiftakar u ma jiftaħarx. Hekk hu.
Il-Papa bagħat ukoll erba' xwieni, żewġ pinkotti u magħhom kulġi tal-Malta u kull ma hemm bżonn kontra l-għadu. Oħti, sejra mmur, wasal il-ħin. Fatma, newi lil Onnella u l-mant biex immur. Għala hekk fisa?
Jidhirlek fisa, dallam? X'tibża', hemm id-dawl tal-qamar. Ingħidlek.
Wara l-ikel żewġi jrid il-lejla bħal madari, immur idur dawra u neħtieġ inkun miegħu u mmur qatt li jiena jiena, għax biex ingħidha f'waħda ma nħallix waħdu li żjed għax billej. Ma dawn irġiel trid toqgħod magħhom bix-xema tixel. Titkellem ma' min hu mġarrab. Fatma, libbisha, sewwilha l-onnella, qegħdilha l-pezz f'nofs il-ġbina. Dalwaqt, sinjura. Sejjaħ il-għajxa biex tgħinni. Ma tafx kemm hi ratba. Kollox ħlist? Sinjura ruħi, inħallilek il-lejl it-tajjeb. Buona sera, Alla jiġi miegħek. Selli wisq għas-sinjur, tiddawwarx ma terġa' biex toqgħod, darb'oħra hija iżjed kmieni.
Nagħmel id-dmir tiegħi biex niġi.